Барыгызга да сәлам. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Кыялыклар кыздыра тапшыруның чираттагы чыгарылыш. Бүген бик кызуга ошаган, әйме? Бүген бездә кунак бар. Зур кунак, аны һәрберегез белә. Шамил әфәнде Садыков. Шамил әфәнде, кәефләр ничек? Аллага шөкер. Шамил әфәнде, менә сез беләсез бит инде, Кыямовлар кыздыра дигән тапшыру бара безнең, Аллага шөкер, әйме? Менә сезне дә кыздырып аласы килә, рөхсәт итсәгез. Әйдәгез. Менә бүген карьера турында сөйләшәсебез килә. Еш кына ишетәбез, менә татар журналисты ул карьера ясый алмый, татар мәктәбе бетергән бала ул ничектер э, төшенкелеккә бирелгән теге ничектер җәмгыятьтә үз урынын таба алмый дип әйтәләр. Ә сез ачык мисалы зур уңышларга ирештегез. Менә сәбәбе нәрсәдә? Аның беренче сәбәбе бар. Рәхмәт, шундый кызыклы программага чакырган өчен. Әлбәттә, мин үзем дә карап барам сезнең шоуыгызны семейный шоуыгызны да гаилә программасын бик кызык әлбәттә сездән чыгарышыдан соң коллегаларның да сүзләр килеп җитә әйттеләр нәрсәләр сүктеләр дип бу бик яхшы әйбер зарланалармы әллә бездән зарланган кешеләр дә бар әлбәттә ул яхшы чөнки татар матбугатына ниндидер үсеш булсын өчен катализатор бер критик карашта булырга тиеш чөнки әгәр дә без үзебезнең профессиональ яктан эшчәнлегебезне тикшермәсәк проблемаларны күрмәсә чирен яшәргә үлгән да шуларны үсеш булмаячак ә бүгенге көндә татар матбугатының үсеше мәсьәләсе ул стратегик бурыч безнең алда тора президентыбыз дәүләт җитәкчелеге тарафыннан куелган төп бурычларның берсе татар матбугатын үстерү бу кагыла телевидение һәм басма матбугат кына түгел ә интернет проектлар өчен дә Ә сез үзегез дә күреп торасыз, менә Татмедиа Junior дигән проект, Яшь Татмедиа дигән проект узган ел чыгып китте бит уңышлы гына. Әйе, әйе. 30-га якын проект татар телендә эшләнелә Ютубта. Нәрсә өчен бу гомумән эшләнелде? Бу казаныш дип әйтергә мөмкин. Бу казаныш, әлбәттә. Без бит инде Татмедиада 100-дән артык гәҗитебез бар, телеканалларыбыз, радиоларыбыз бар, ә интернетта махсус проектлар юк иде. Без шуңа күрә җитәкчелеккә мөрәҗәгать иттек, без әйтте аңлаттык. Хәзерге буын балалар, татар балалары шул нисбәттән, гәҗит укымыйлар телевизор карамыйлар радио тыңламыйлар һәм иң куркынычы соңгы вакытта сайтларга да кермиләр алар утыралар тулысынча социаль челтәрләрдә менә сезнең балаларыгыз минем балаларыбыз аны тамашачылар да карыйлар шулай бит шуңа күрә безгә татар матбугатын бу стратегик бурыч интернетта үстерә кирәк Әле устыру проект ашына түгел бит әле. Ул журналистлар әзерләргә кирәк. Кадрлар бик мөһим. Кадрлар мәсьәләсе бик мөһим. Һәм икенче иң мөһим әйбер эшләү технологияләре. Татар телендә сөйләм рәвеше, дөрес сөйләм җөмлә төзелеше интонацияләр гомумән барысы көчле бар чөнки интернет телевидение мисал өчен да мин үзем егерме елдан артык мин эшләгән кеше анда үзенчә бер мөнәсәбәт.
Субкультура, мөнәсәбәт, телгә, визуаль күренеш, менә оформление, менә безнең мисал өчен студия. Бу бит инде картон коробкалардан гына җыелган студия, нәтиҗәсе инде зур. Шуңа күрә шушы культураны формалаштыра кирәк. Милли телдә, татар телендә, интернетта без үзебезне күрергә тиеш. Әгәр дә татар милләте үзен интернетта тапмаса, социаль челтәрләрдә тапмаса, аның киләчәге юк. Без хәзер үзебезгә барырга кирәк. Элеккеге радиоларның берсенең логины, шундый девизы бар иде, мин сине барыбер табам, мин сиңа барыбер җырлыйм дип. Менә шуның шикелле без хәзер достучаться итәргә. Шуңа күрә шушындый бурыч куелды, дәүләт тарафыннан акча бирелде, Аллага шөкер, э, президентыбыз тарафыннан поддержка булды. Э, бу эш алып барыла. Проектына кешеләр, менә мисал өчен Шөкеем Хатбыздыра, ул да шушы интернет проект. Бик кызык бара, үсеш, Алла бирсә, бөтен нәрсә дә яхшы. Карьера турында да сөйләгез инде. Менә минем нәрсәгә мин шик мин шулай карьера булдыра алдым. Әлбәттә, иң беренчесе, беренчесе Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Ул бит инде Аллаһ Тәгаләнең килгән безгә тәкъдир. Тәкъдир, ул журналистикадагы ул зур бәхет. Ул мин менә күп сөйләгән бар, журналистларга да укытамыз инде әйтәм. Журналистикадан да кызыкны юктыр дөньяда. Юк. Син дөньяны күрәсең. Хак сүзләр.
Әйе. Аралашасың, күрешәсең, сөйләшәсең. Үзеңне үзең күрсәтәсең. Әле моңа акча түлиләр. Пульсында торасың. Әйе, дөнья кызык, аралашу. Моннан да кызык һөнәр бармы инде? Монысы Аллаһ теләге рәхмәт. Беренчесе, икенчесе әтиемә рәхмәт. Минем әтием журналист, мин икенче буын журналист үзем. Иң сөенеч минем улым да хәзер журналистикада, өченче буын журналист. Карагыз әле, безнең уртак сыйфатларыбыз бар икән бит. Журналистика ул все-таки ул теге күпчелек һөнәрләрдә династияләр бар. Әйе. Ул нормаль әйбер, ул дөрес булып шулай булырга тиеш. Әти улыннан калырга тиеш, үзенә өйрәтеп дәвам итү булырга тиеш. Һәм буыннан буынга баруда ниндидер концентрация бар. мәгълүматны генетик ниндер теге факторларны ул бик дөрес әйбер менә минем әтиемә рәхмәт ул мине журналистикага кертте көчләп кайнап әрләп һәм өченчедән иң мөһиме минем укытучыларым мәрхүм флорид абый бөек татар журналисты татар журналистикасы нигез салган кеше ул безнең ул булмаса татар журналистика булмас фактически

Бар иде безнең Альберт абый, Яхин бик көчле стратег әдәбиятында. Ул бик күп нигез салды минем журналист булу форма шуны. Татар мәктәбе нигез салды әлбәттә, бик сәбәпле. Мин чөнки татар мәктәбендә Менә сез күреп үстем. Менә сез Тайт медиага килдегез бит инде, сез телевизион журналист буларак килдегез. Бирегә килдегез, монда хәзер басма матбугатта.

итеп эшләү, катлаулы итеп язу, катлаулы итеп сөйләү, бу кирәк йөртү. Татар матбугаты, татар журналистикасы гади буларак, аңлаешлы, халыкчан буларак. Флюра Изамова шуны әйтә идек. Әйе, шул татарстан эшләре миңа шул әле берне өйрәтте. Икенчедән, мин телекомпания эфир, эфир телеканалына эләктем. Алар алдына дигән татар программасын ачканнар үз вакытында. Революцион күренеш булды. Яңа бу революция дип татар телевидениесе өлкәсендә Адымнар программасының барлыкка килүе ул революция иде. Укытучым Ильшат Юнышев Әминов. Мине укытты, тәрбияләде, кеше итте. Колагымнан тартып журналистикага алып керде. Ул минем, мин аңа бурычлымын. Ул минем Менә монда остазым.
күп факторлар, димәк, Әйе. сәбәп. Күп факторлар, менә сө- сөйләп китәм. Менә эфирга эләктем, яңа форматта эшләүче телеканалда. Кыска, аңлаешлы, халыкчанлы эшләүче журналистика иде бу. Татар журналистикасына бу шуны өстәл. Һәм, әлбәттә, алга таба да адымнар Тәйсирә сады бөтеркә өчен дә бик нык ул вакытта. Адымнарны карап, бөтеркә дә үзгәрә башлады. Алчанлык, гадилек, мобильлек, осталык, остатиллелек буенча ул өстәп өйрәтте. Әлбәттә, минем өчен менә озак 20 еллар арт телендәшләр, төрле юнәлешләрдә. Һәм менә мин килдем Татар информга. Инде бу минем өчен яңа этап иде тормышымда. Татар информ ул вакытта мин килгәндә тулысынча рус телендәге мәгълүмат чарасы иде. Сайт Урыс телендә алып баралар иде, татар редакциясендә өч көн яхшы эшлиләр иде, кызганычка каршы. Һәм менә Аллага шөкер, минем фикердәшләрем, дусларым, хезмәттәшләрем Рәмис Латыйпов, Алсу Исмәгыйлова бергә килделәр. Без Татар-информда татарча сайт барлыкка китердек, интертат-сайтны яңадан үзгәрттек. Менә шушы татар интернеты алып килде. Мин килгән вакытта миңа әйтүче олы абзыйлар булды, журналистика дөньясының олы абзыйлары. Татар интернетта утырамын инде ул. Нәрсә син кыланасың анда? Татар укыймын инде интернетта. Ортадагы сәлекләр әйтелә. Дип шулай әйткән абзыйлар булды. Ләкин мин без э, буннан кире кагылдык. Бүгенге көндә актив рәвештә интернет сайт эшләп килә. Ул иң күп укылган сайтлар арасында беренче урынлыкта. Рәмис Латыфовның монда, әлбәттә, өлеше зур. Бик актив татар телендә үсеш бара, яңа Җиңелчә текстлар язалар, җиңелчә итеп халыкчанлы итеп эшлиләр. Бик актив бара. Татар интернетта актив рәвештә арта көннән-көн. Без менә алсулар белән санаган бар. Аеруча актив рәвештә укучылар, татар укучылар интернетта бүген 400 мең рәт кеше бар. Безнең чамалап санаган бар. Һәм иң мөхиме, интернет бүген милли матбугат чаралары арасында Башкортстанда беренче. Һәм аның артыннан бик актив үсеп бара Шәһри Казан хәзер. Шәһри Казан Башкириядә дә аудитория җыйды. Казанда бик актив үсә, Татарстанда да. Татар аудиториясе Татарстанда да, Башкортстанда да бик актив үсә. Җанисәп алганда бу бигрәк тә мөһим. Юк, аннан башкортларның үзләренең татар телендә дә сайтлары җиңелрәк. Башкорт телендә сайтлары. Гомумән, аларның милли милли матбугатлары нык түбән хәлдә. Аксый дип әйтәсез.
Аксый кызганча акчаларын игътибар җиткереп бетермиләр. Именно башка телендә сайтлар бик әз. Социаль челтәрләрдә бик әз. Шуны да әйтәм, әйтәсем килә инде безнең вакыт бик алай киң түгел, әйме сез әтрафлы итеп безгә сөйләп бирдегез. Менә татар журналистикасының киләчәген нәрсәдә күрәсез, шуңарда җавап бирегез. Татар журналистикасының киләчәге бар.
Анысы иң мөһим.
Чөнки без җиде миллион... Төшенкелеккә бирергә әле иртәрәк.
Анда юклар менә шулдан баш катыру вакыты үткәреп йөрмәгез. Татар халкы бөек халык. Бөек халык мең еллык тарихы булган. Без инде безнең Кулгали әсәрләр язган татар телендә, Болгар дәүләтендә. Ул вакытта күрше дәүләтләрдә яза түгел, сөйләшә дә белмәгәннәр. Чабат. Чабата килгән вакытта безнең бөек шәхесләребез мең ел элек әсәрләр язганнар. Татар татар мәгърифәтле халык. Без шәһәрләр төзегән, без дәүләтле халык. Без 7 миллион кешебез бар Россиядә. Безнең киләчәгебез аларса якты, халкыбыз күп, интернетта укучыларыбыз күп, телевидение караучыларыбыз күп, спутник телеканалларыбыз бар, гәҗитләр, журналлар. Без макс, без мөстәкыйль, даими рәвештә яшәүче Урыс әйткән бик матур сүз сама достаточно. Менә татар журналистикасына килүчеләр, кадрлар кытлыгы бар, сүз дә юк. Менә аларны кызыктын, кызыксындыру өчен нәрсәләр эшләнелә? Проблема татар мәктәпләре булмау. Менә без татар информда дүрт ел рәвешендә эшләгәннән бирле кеше яңа кадрлар җыю белән шөгыльләндек. Үзебезнең укыту мәктәбебез бар, шунда җыябыз. вас нигездә киләләр Арча һәм Актан шәһәреннән. Чөнки анда татар мәктәпләре бар. Мәсәлән, бездә эшләүче коллективның килгән яшь авторларының ун кеше килгән булса, шуның алтысы Актаныштан шул бер мәктәптән, балалар мәктәбеннән. Менә сезгә күрсәткеч. Кадрлар килә. Торышлары бармы ничек? Мәктәп, тулысынча мәктәптән бери. Мәктәп булса, һәм икенче мәсьәлә, әлбәттә, төп проблема кадрлар мәсьәләсе. Хәзерге татар балалары Гәҗит укып, китап укып үскән балалар түгел, аларның кызганыча карар э, тел, тел байлыклары түбәнрәк. Сүз формалаштыру авыррак, аларның менә теге ул җитешмәү ягы бар. Татар телендә фикерләрен анык кына әйтеп бирә алмыйлар инде хәзер барыбер. Татар теле Алар, ләкин мәктәпләре бар, була. ул штучный товар инде.
Бүгенге көндә татар журналистикасы ул штучный товар. Менә шул штучный товарны үзебезгә эләктереп калу өчен менә нәрсәләр эшлисез? сез? Безнең бүгенге көндә Татмедиада Татмедианың үзенең укыту мәктәбе эшләп килә. Без яшь кадрларны җыеп укытабыз, әзерлибез. Монысы бер. Икенчесе, ә, Радик Рифкатович Замалетдиновның булышлыгы нигезендә Узган елны филология институтында татар журналистикасы юнәлеш ачылды. Моңа кадәр бит инде КФУда журфак бар иде, журфакны яптылар. Кызганыч аша шул юкка чыкты. Татар кафедрасын яптылар, татар журналистикасын әзерләү системасы бетте. Һәм әзерләү кадрлар да бик слабый, бик начар кадрлар, чөнки конкурс бетте журналистика буенча. Ә менә киресенчә безнең сөенеч, узган елны филология нигезендә Монысы бик дөрес юл булды, чөнки филология нигезендә укырга, язырга әзер балалар килә. Филологиядә бу яның төп нигезе. Журналистика нәрсә ачылды. Мин үзем укыту белән шөгыльләнәм, үзем дәресләре барам. Безнең бер беренче группа бар инде бюджет рәвешендә формалашкан, ул бюджет буенча финанслана. 22 бала укый. Киләсе ел ала берсе 25 уже бюджет урыны булачак. Мин чакырам безнең хезмәт милләттәшләребезне балаларыбызны укырга җибәрегез журналистикага. Филология сызык журналистика юнәлеше буенча укуды бара. Алар менә Touch Media Junior проектында катнашалар, безнең редакцияләрдә үтәләр. Бик яхшы балалар. Ул искиткеч яхшы балалар. Мин үзем дә сез белән мөгаллим шулай булыр дип. Әкрә куркыныч юк. Балалар бар. Башкортстаннан килгән балалар бар, Киров өлкәсеннән дә, башка регионнардан да, Татарстаннан да балалар бар. Тагы бер сорау. Менә татар журналистына иң кирәкле сыйфат нәрсә ул? Татар җәнәсенә үзенә иң кирәкле сыйфат ялмау, курыкмау, җанлылык. Чөнки безнең халык бит бәрбер теге тыйнаклыкка өйрәтелгән халык, җәмгыять аеруча кызлар, инде тыйнаклыкка өйрәтелгән кызлар, алар инде коммуникация төзи белү белән проблемалар. Аңа күрә иң мөһим әйбер татар җәнәсенә комплекслардан котылу. Бу тыйнаклык кирәк, но аның үз урыны бар. Менә сездә Татмедиада хәзер киләләр бит, димәк, практика белән белем бирелеп барыла бу, әйеме? Журналистика тулысынча ул 100%-ка практик һөнәр. Журналистикага кафедрада утырып кына, аудиториядә утырып Димәк, журналист үзе камилләшергә тиеш. Әйбәт. Журналистика ул редакциядә барып килә торган һөнәр. Э, э, кеше журналистика өйрәнә ала тик редакция кысаларында гына. Ул менә артистлык һөнәре түгел. Ул шәхси һәм журналист буласың, әгәр дә син укытучы булса гына. Мөстәкыйль рәвештә үзе генә журналист журналист була алмый. Әгәр дә укытучысы булмаса бит. Менә минем укытучым Илшат Мишамин. Ул мине тәрбияләде, укытты, сөйләшергә өйрәтте.